an aviel hervez Sant-Mark dekvet pennad o sevel ac'hano ez eas Jezuz war harzoù Judea hag en tu all d'ar Yordan en em vodañ a reas adarre Engroezioù tud d'e gompagnunekaat hag eñ, hervez e gustum, en em lakaas adarre da gelenn anezhañ. Tostaat a reas Farizianed outañ, hag e c'houlennjont daoust hag aotre en deus ur gwaz da gas kuit e roeg. Evit en aprouiñ e oa. Eñ avat a respontas dezhañ, Petra, emezañ, en deus Moizez gourc'hemennet deoc'h? Moizez, emezañ, en deus aotreet sevel ur skritor dimeziñ ha kas kuit ar wreg. Met Jezuz a respontas dezhañ, Abalamour da galeteroù kalon eo e skrivas evidoc'h ar gourc'hemenn-se. Hogen, adal penn kentañ ar grouidigezh, Doue en deus graet anezho paotr ha plac'h. En abeg da se e tilezo ar gwaz e dad hag e vamm hag ec'h en em stago ouzh e wreg. Hag e vigno daou ur c'horf hepken. Evel-se ne din mui daou, hogen ur c'horf hepken. Dre-se, ar pezh a zo bet unanet gant Doue, arabat d'an den enfreuzañ. Pa voent en ti e reas adarre an diskibien goulennoù outañ diwar-benn kement-se. Ha respont a reas dezhañ an neb a gaseroe kuit hag a zimez gant un all a ra ar voutrilhez en e c'heñver. Ha mar argas ur wreg he fried kuit ha ma timez gant un all, e ra ar voutrilhez. Kinnig a rez an dud bugaligoù dezhañ evit ma stogje outo. An diskibien avat a argase dichek anezho. Met Jezuz o welout kement-se a savas droug ennañ, hag a lavaras dezho, Lezit ar vugaligoù da zont davedon, ha na virit ket outo, rak d'ar re a zo heñvel outo ec'h eo rouantelezh Doue. En gwirionez m'en lavar deoc'h, an neb na zegemer ket rouantelezh Doue evel ur bugel bihan ne daeo ket e-barzh. O c'hemerout a reas etre e zivvrec'h hag o bennigañ a reas dre lakaat e zaouarn warno. Evel ma luske da vont en hent, e terdedas d'e gavout un den hag a stouas dirazañ war-benn e c'hlin hag a c'houlennas digantañ mestr-mat petra am eus d'ober evit kaout ar vuhez beurbadus da hêrezh Jezuz a lavaras dezhañ perak e rez-te mat ac'hanon n'eus hini mat ebet nemet Doue hepken ar gourc'hemennoù a anavezez na laz ket na ra ket ar voutriezh Na ler ket, na lavar ket fals testeni, na ra gaou ouzh den, enor da dad ha da vamm. Hag emañ da zisklêriañ, Mestr, kement-se holl am eus miret adal ma yaouankiz. Neuze Jezuz o vezañ paret e selloù warnañ en karas hag a lavaras dezhañ, Un dra a ra diwerdit, ke gwerz kement ac'h eus, hag en ro d'ar beorion, hag a spont teñzor en neñv. Ha goude-se deus hag heuilh ac'hanon. Emañ avat glac'haret gant ar gomz-se a yeas kuit trist-meurbet rak madoù bras en devoa. Jezuz neuze, o vezañ graet ur sell tro, a lavaras d'e ziskibien na pegen diaes ez eo d'ar re o deus danvez monet e-barzh rouantelezh Doue. Souezhet-bras e oa an diskibien gant e gomzoù Met Jezuz a lavaras dezho adarre, Ma bugale, na begen diaes eo deoc'h mont e-barzh rouantelezh Doue. Aesoc'h eo d'hoc'h hañval tremen dre graouenn an nadoz eget d'un den pinvidik monet e-barzh rouantelezh Doue. Hini avat, sabatuet dreist-muzul, a lavare an eil d'egile, Ha piv eta a c'hell bezañ salvet? O vezañ padet e sell warno, Jezuz a lavaras, D'an dud ez eo dic'hallus, met da Zoue n'eo ket, rak e galloud Doue emañ pep tra. Neuze ez en em lakaas Pêr da lavarout dezhañ, Setu, ni hon eus dilezet pep tra hag hon eus da heuliet. Jezuz a zisklêrias, E gwirionez, m'en lavar deoc'h, n'eus den nag en devo dilezet ti pe vreudeur pe c'hoarezed pe vamm pe vugale pe barkeier abalamour din-me ha da c'heloù mat, a gement a resevo en amzer vremañ, kant gwech kement all a diez, a vreudeur, a c'hoarezed, a vammoù, a vugale, a barkeier gant heskinadurioù hag en amzer-dazont ar vuhez breudadus. Kalz eus ar re gentañ a vo ar re ziwezhañ, hag ar re ziwezhañ a vo ar re gentañ. Edont gant an hent o sevel da Jeruzalem, ha Jezuz a gerzhe en o raok, saouzanet e oant. Hag ar re a heulie a oa leun a spont. Ha Jezuz, o vezañ kemeret adarre an diskibien gantañ, en em lakaas da zisklêriañ dezho ar pezh a oa da c'hoarvezout outañ. setu ma savomp da jeruzalem ha mab an den a vo lakaet etre daouarn an arveleion hag ar skribed e varn a raint ar marv hag e lakaat etre daouarn ar baganed goap a raint anezhañ skopañ outañ e skourjezañ e lazhañ met a-benn tri devezh ec'h adsavo a-douez ar re varv Neuze e teu d'e gaout Jakez ha Yann, mibien Zebedea, a lavaras dezhañ, Mestr, fellout a ra din e rafes evidomp kement a c'houlennimp diganit. Lavarout a reas dezhañ, Petra a fell deoc'h a rafen evidoc'h? Int a respont, Gra deomp bezañ azezet, unan a-zehoù, hag egile a-gleiz dit, ez-kloar. Jezuz avat a lavaras, N'ouzoc'h ket petra a c'houlennit. ha gouestoc'h-c'hwi da evañ ar c'halieriad am eus me da evañ pet a vezañ badezet ganti ya gouest omp emezañ neuze e lavaras Jezuz dezhañ ar c'halieriad am eus me da evañ a efod ha gant ar vadeziant am eus me da vezañ badezet ganti e vefot badezet hogen evit bezañ azezet a-zehoù pe a-gleiz din n'eo ket din-me d'en reiñ kement-se a zo evit ar re m'eo bet aozet evito. Hag o klevout kement-se, an degal a savas droug enno ouzh Jakez ha Yann. Jezuz avat o galvas hag a lavaras dezho, En gouzout a rit, ar re a seller evel pennoù bras ar broadoù a ra o mistri warno hag an uhelidi en o zouez a laka o galloud da bouezañ warno. Ganeoc'h avat, n'emañ ket kont evel-se. hogen an neb a venno bezañ bras en ho touez a vezo ho servijer hag an neb a venno en ho touez bezañ ar c'hentañ a vezo sklav an holl rak mab an den zoken n'eo ket deuet da vezañ servijet met da servijañ ha da reiñ e vuhez evel daspren evit an dud degouezhout a reont e Jeriko hag evel m'edo o vont er-maez eus kêr, a-unan gant e ziskibien hag ur bobl a dud, bras a-walc'h, edo Bartime, mab Time, ur c'hlasker bardad all, en e goazez, war ribl an hent. Pa glevas e oa Jezuz an Nazaredad, e stagas da youc'hal. Mab David, Jezuz, az pe truez ouzhin! Meur a hini a groze outañ evit ma tavje, hogen kreñvoc'h aze e youc'he. mab David, az-pet truez ouzhin! Ha Jezuz da chom a-sav ha da lavarout, Galvit-eñ! Gervel a reont an den dall en ul lavarout dezhañ, Kemer kalon, sav, da c'hervel a ra. Hag eñ da deurel e vantell diwarnañ hag en ul lamm da vont da gaout Jezuz. Ha Jezuz a c'houlennas outañ,

Unekvet pennad Hag erru tost da Jeruzalem, e-tal Betfage ha Betania, e-kichen Menez an Olived, e kas Jezuz daou eus e ziskibien en ul lavarout dezho ed ar gêriadenn a zo dirazoc'h. Kerkent hag an tredenni e kavfot un azenig stag ha n'eus den ebet azezet warnañ c'hoazh. Distagit-eñ hag en degasit ganeoc'h. ha ma lavar unan bennak deoc'h petra a rit-c'hwi aze respontit an aotrou en deus ezhomm anezhañ ha diouzhtu goude e tegaso anezhañ amañ en-dro Monet a rijont eta hag e kavjont un azennig stag e-tal an nor er-maez war ar ru hag int da zistagañ. Darn eus ar re en em gave enno a lavaras dezho Petra zo kaoz deoc'h da zistagañ an azennig-mañ? Heilgeriañ a rejont dezho gant komzoù Jezuz hag e voent lezet d'ober. Degas a reont neuze an azenig da Jezuz, teurel warnañ o mantilli, ha Jezuz a azezas warnañ. Kalz a dud a ledas o mantilli war an hent, ha lod all a strewas glazur bet troc'het ganto er parkeier. Ar re a gerzhe en o raok, koulz hag ar re a zeue war-lerc'h a youc'he, Hozanna! Benniget an hini a zeu en anv an Aotrou, benniget ar rouantelezh o tonet, hini David an tad, Hozanna e barr An treun a reas Jezuz e Jeruzalem ha mont d'an templ. Ha goude bezañ graet ul sell tro ouzh pep tra o vezañ ma oa diwezhat anezhi a-benn neuze, ez eas er-maez evit kemerout hent Betania a-gevret gant an daouzek. Antronoz, p'edont o vont er-maez eus Betania, e savas Naon da Jezuz. Hag o welout eus a-bell ur wezenn-figez he devoa delioù, e tostaas da welout hag-eñ e kavje un dra bennak enni. Hogen, e ruz-tog outi, ne gavas netra nemet delioù, rak n'edo ket mat eo ar figez neuze e savas e vouezh hag e lavaras d'ar figezenn ra na vo biken ken den ebet o tebriñ eus da frouezh e ziskibien a glevas degouezhout a reont e jeruzalem aet e-barzh an templ ez en em lakaas da gas kuit an dud a oa o werzhañ pe o prenañ en templ hag ec'h eilpennas taolioù an eskemmerien arc'hant ha kadorioù ar varc'hadourien goulmet ha ne leze den ebet da dreuziñ an templ en ur zougen tra pe dra ha reiñ a rae dezho ar gelennadurezh-mañ daoust ha n'eo ket bet skrivet ma'z i a vo anvet ti ar bedenn evit an holl vroadoù c'hwi avat hoc'h eus graet gantañ Un toull-levr. Klevet an dra-se gant an arveleien hag ar skribed e klaskent an tu d'e lakaat da vervel, rak aon o devoa razañ. Dre ma veze an holl bobl estlammet gant e gelennadurezh, ha pa voe deuet an abardaez, ec'h sejont er-maez eus kêr. Antronoz vintin, en ur vont e-biou, e weljont ar figezenn disec'het betek e gwrizioù. Soñj a zeuas da berr hag a lavaras da Jezuz, Rabbi, sell 'ta, ar figezenn bet milliget ganit a zo sec'het. Ha Jezuz da elgeriañ ha da lavarout dezhañ, ho pet feiz en Doue, e gwirionez, me lavar deoc'h, ma lavar unan bennak d'ar menez-mañ, sav alese hag en em dorr er mor, mar ne chom ket da arvardi en e galon, met mar krit emañ o c'hoarvezout ar pezh a c'houlenn, ac'hanta, e vo roet e vennad dezhañ. Setu perak e lavarvan deoc'h, kement a c'houlennfot en ho pedennoù, kredit hoc'h eus en resevet hag e vo roet ho mennad deoc'h. Pa vezit en ho sav o pediñ, pardonit. Mard hoc'h eus un dra bennak a-enep unan bennak evit ma c'hello ivez ho tad a zo en neñv pardoniñ deoc'h ho pec'hedoù. Distreiñ a reont e tad da Jeruzalem, hag evel m'edo Jezuz o vonet hag o tonet dre an templ e tostaas outañ an arc'hveleion, ar skribed hag an enaourien, hag e lavarjont dezhañ dre beseurt beli a rez kement-se piv en deus roet dit ar veli-se d'ober ar pezh a rez Jezuz avat a respontas dezhañ ur goulenn hepken a rin ouzhoc'h respontit din hag e lavarin deoc'h dre beseurt beli e ran-me kement-se Badeziant Yann pe eus an neñv e teue pe eus an dud respontit din met ar re-mañ en em soñje hag a lavare kenetrezo Ma lavaromp eus an neñv e lavaro perak eta n'hoc'h eus ket kredet ennañ hogen daoust hag e lavarimp eus an dud? Aon o devoa rak ar bobl o vezañ ma kave d'an holl e oa Yann ur profed e gwirionez hag int neuze da respont da Jezuz n'ouzomp ket. Ma, eme Jezuz ivez dezhañ, na-me ken nebeut all ne lavarin ket deoc'h dre beseurt beli e ran kement-se. Hag e stagas da gomz outo dre barabolennoù. Un den a oa a blantas ur winieg, a lakaas ur c'harz en-dro dezhi, a gleuzias ur waskell, hag a savas un tour. Ha feurmet anezhi da winierien ez eas kuit d'an estrenvro. Pa voe deuet ar c'houlz e kasas ur mevel da gaout ar wignerien evit resev diganto e lod eus frouezh ar wignek. Met ar re-mañ, tapet krog ennañ, a skoas gantañ hag eñ kasas en-dro goullo e zaouarn. Adarre e kasas daveto ur mevel all. Hemañ ivez a skojont gantañ war e benn en ur ober dismegañs dezhañ. Un all a gasas c'hoazh hag emañ zoken al laz-jogn. Kalz a real goude-se. Skeiñ a rejont gant ar re-mañ al laz ar re-se. Unan c'hoazh a chome gantañ, ur mab karet-meurbet. En kas a reas daveto da gannad diwezhañ en ul lavarout doujañs o devoa ouzh ma mab. Int avat, ar winierion, a lavaras kenetrezo, hemañ eo ar pennhêr. deomp lazhomp anezhañ ha dimp-ni e vo an hêrezh hag o kregiñ ennañ e lazhjont anezhañ hag e taoljont anezhañ er-maez eus ar wignag petra a raio mestr ar wignag dont a raio hag e lakaio ar wignerien da vervel hag e roio henwinieg d'ar reoù all ha n'hoc'h eus ket lennet ar gomz-mañ eus ar skritur ar men bet distaolet gant saverien an ti hennezh a zo aet d'ober penn uhel ar c'horn gant an aotrou eo bet graet-se tra estlammus d'an daoulagad hag e klaskint an tu da gregiñ ennañ met aon o devoe a-rak ar bobl komprenet mat o devoa e oa evito en devoa kontet ar balabourn-se neuze o lezel anezhañ ez ejont kuit kas a rejont da gaout hiniennoù eus ar farizianed hag eus an herodezidi evit e tapout en ur gomz bennak dont a rejont eta da lavarout dezhañ mestr Gouzout a reomp ez out gwirion ha ne zamantez da zen ebet, rak ne sellez ket ouzh renk an dud, met kelenn a rez hervez ar wirionez hent Doue. Hag aotre a zo pe n'eus ket da baeañ an truaj da gaezhar? Ha petra a dleomp ober pe chom hep ober? Eñ avat, oc'h anaout o zrubarderezh a lavaras dezho perak e klaskit a-enep din. Deuet amañ din an diner ma welin. Hag e tegasion unan dezhañ. Neuze e lavaras dezhañ skeudenn piv eo houmañ hag enskrivadur piv. Ar deougezar, emezañ. Neuze Jezuz da respont dezhañ traoù kaezar rentit da gaezar ha da Zoue ar pezh a zo da Zoue. ma oan sebezet gantañ. Donet a reas ivez da gavout sadukeidi ar re-se a lavar n'eus ket a sac'hoc'hidigezh, hag ar goulenn-mañ a rejont outañ. Mestr, Moizez en deus skrivet ar gourc'hemenn-mañ deomp, mar deu breur unan da vervel o lezel e wreg war e lerc'h, hep bugel ebet rak emeur eo e vreur an intañvez evit sevel lignez d'e vreur bez' e oa eta seizh breur ar c'hentañ a zimezas hag a varvas divugel an eil a gemeras an intañvez hag a varvas ivez divugel hag an trede e voe heñvel hag o seizh ne lezjont bugel ebet war o lerc'h d'an diwezhañ holl e varvas ar wreg ivez d'an dasorc'hidigezh pa adsavint a varv daveoù da behini anezho e vo gwreg peogwir eo o seizh o deus bet anezhi da bried jezuz a respontas dezho daoust ha n'eo ket kement-mañ abeg o fazi n'anavezit ket ar skriturioù na galloud Doue pa adsavo ar re varv da vev ne vo ken dimeziñ na gwaz na gwreg hogen bez e vin evel elez an neñvoù ha diwar-benn dihun ar re varv daoust ha n'hoc'h eus ket lennet e levr Moizez e pennad ar bod penaos e tisklêr Doue dezhañ Me eo Doue Abraham, Doue Izaak, Doue Jakob, n'eo ket un Doue a reoù varv, met un Doue a reoù vev, faziañ a rit da vat. Tostaat a reas neuze unan eus ar skribed hag en devoa klevet ar re-mañ o rendaliñ, o rendeliñ ha gwelet en devoa respontet brav dezho. Goulenn a reas outañ pehini eo ar c'hentañ eus an holl c'hourc'hemennoù. Ar c'hentañ a respontas Jezuz eo hemañ, Klev, Israel, an Aotrou, an Doue, eo an Aotrou nemetañ. Ha karout a ri an Aotrou da Zoue gant da holl galon, gant da holl ene, gant da holl spered ha gant da holl nerzh. Hag an eil eo hemañ. Karout a rit anezhañ eveldout da-unan, brasoc'h eget ar re-se, n'eus gourc'hemenn all ebet. Hag ar skrid da genderc'hel? Mat-kaer, mestr, emezañ. Gant gwirionez ac'h eus lavaret ez eo eñ an hini nemetañ ha n'eus hini all ebet estregetañ. Hag e garout gant an holl galon, gant an holl spered ha gant an holl nerzh ha karout an nesañ evel an unan a dalvez war an holl holokostoù hag an holl sakrifizioù. Ha Jezuz, o welout en devoa respontet gant feurnez, a lavaras dezhañ n'emaout ket pell diouzh rouantelezh Doue ha den ebet ne grede mui ober outañ goulennoù. Jezuz, o padout da gomz ha da gelenn en templ, a reas ar goulenn-mañ. Penaos e lavar ar skribed ez eo ar C'hrist mab da Zavid? Rak David e-unan e sklêrijenn ar Spered Santel en deus komzet evel-henn. An Aotrou en deus lavaret d'am Aotrou, Azez en tu dehoù din betek m'am bo lakaet da enebourien dindan da dreid? David e-unan eta a ra aotrou anezhañ. Penaos neuze ez eo mab dezhañ? Ur maread a dud en selaou e gant plijadur. Hag en e gelennadurezh e lavare diwallit diouzh ar skribed a fell dezho bale gant seoù hir bezañ saludet war blasoù kêr kaout ar c'hadorioù kentañ er sinagogennoù hag el lec'hioù kentañ er banvezioù hini hag al lonk madoù an intañvezed hini avat ha goude ma reont van d'ober pedennoù hir ha resevo rustoc'h barnediezh hag aet en e goazez adal d'an teñzor-lec'h e selle penaos e taole an dud moneiz e-barzh an teñzor kalz a binvidien a lakae arc'hant bras dont a reas d'un intañvez paour hag a lakaas daou lepton pezh a dalvez ur c'hard azen hag o vezañ galvet e ziskibien e lavaras e gwirionez met lavar deoc'h an intañvez-se ar baourez-se he deus lakaet muioc'h eget an holl reoù all o deus profet d'an teñzor rak holl o deus roet diwar o dreist ezhomm hi avat eo diwar he dienez he deus profet kement he devoa e holl bourvez Trizekvet pennad. Evel ma'z ae er-maez eus an templ, e lavaras dezhañ unan eus e ziskibien. Mestr, sell, pebezh mein, pebezh savadurioù! Ha Jezuz a respontas dezhañ, Gwelout a rez ar savadurioù bras-se? Ne vo ket lezet men war-benn a gement na vo diskarget. Hag evel ma oa aet en e goazez war venez an olived, adal d'an templ, e reas Pêr, Jakez, Yann hag Andrev ar goulenn-mañ en o fard. Lavar deomp pegoulz e c'hoarvezo kement-se, ha peseurt sin a vo, pa vo an holl draoù-se war-nes bezañ kaset da benn. Neuze e stagas Jezuz da lavarout dezho, Diwallit na zeufe den d'ho touellañ. Kalz a zeuio dindan ma anv hag a lavaro Me eo. Ha tud e-leizh a douellint. Pa glevfot avat komz eus brezelioù hag eus brud-brezelioù, arabat deoc'h bezañ spontet. Ret eo e teufe kement-se, hogen ne vo ket c'hoazh ar fin. Rak sevel a raio broad enep broad. ar rouantelezh en he brouantelezh. Krennioù-douar a vo amañ hag aze, naonegezhioù. Kement-se a vo penn-kentañ ar gwentro. Diwallit ouzhoc'h hoc'h-unan. Ho lakaat a raint etre daouarn ar varnerion. Er sinagogennoù e vefot kanet, ha dirak ar c'houarnourien, Hag ar rouaned e rankfot monet abalamour din-me da zougen testeni dirazo. Ret eo ma vo da gentañ embannet an aviel d'an holl vroadoù. Pa gasin ac'hanoc'h ganto dout tro-kreiz, na vezit ket nec'het en a-raok da c'houzout petra lavarout. Met ar pezh a vo roet deoc'h war an taol en lavarit

Kaset e vefe d'an holl abalamour d'am anv, hogen an hini a zalc'ho start betek an diwezh, hennezh a vo salvet. Pa welfot eta euzadur ha mantredigezh o ren el lec'h na zereont ket ennañ, ra gompreno an neb a lenn, neuze ar re a vo e Judea a ra derc'hin d'ar menezioù. An hini a vo war al leur-doenn, na ziskenned ket ha n'aet ket en e di da gerc'hat an dra bennak ac'hano an hini a veu zo er parkeier na zistroet ket war e giz da gemerout e vantell gwad ar merc'hed o tougen pe o vaga en deziou-se Pedit evit ne c'hoarvezo ket kement-se er goañv. Rak an deizioù-se a vezo deizioù a-gent bras trubul ken n'eus ket bet o far abaoe ar penn kentañ m'eo bet krouet ar bed gant Doue betek vremañ ha na vo biken ken. ha ma n'en dije ket an aotrou bervet an deizioù-se ne vije savetet den ebet met abalamour d'an dibabidi bet dilennet gantañ en deus bervet an deizioù-se neuze ma vez lavaret deoc'h setu amañ emañ ar c'hrist Setu aze 'mañ, na gredit ket. Rak sevel a raio falz Kristed ha falz profeded hag ober a ra insinoù ha burzhudoù da douellañ an dibabidi zoken, mar bije gallet. C'hwi, avat, diwallit. En a-raok em eus degemennet pep tra deoc'h. Hogen en deizioù-se, goude an trubuilh-se, e teñvalaio an holl ha ne roio mui al loar e sklêrijenn. Ar stered en em lakaio da gouezhañ eus an neñv hag ar galloudegezhioù a zo en neñv a vo diskogellet. Neuze e vo gwelet mab an den o tont er c'hoabrennoù, gant galloud ha klod, neuze e kaso an elez da vodañ e zibabidi eus ar pevar avel eus penn pellañ an douar da benn pellañ an neñv digant ar wezenn figez deskit ar gentel-mañ kerkent ha ma teu e skourroù da vezañ tener ha ma tiwan e delioù ec'h anavezit emañ tost an hañv Evel-se, c'hwi ivez, pa welfot kement-se o c'hoarvezout, gouezit emañ-eñ tost e-tal an dorioù. E gwirionez, me lavar deoc'h, ne dremeno ket ar rummad-mañ kent da gement-se holl bezañ c'hoarvezet. An neñv hag an douar a dremeno, ma c'homzoù-me avat ne dremenint ket. Evit ar pezh a sell ouzh an deiz-se pe an eur-se, Den ne oar nag an Enezenn-Neñv nag ar Mab nemet an Tad hepken. Diwallit, beilit, rak n'ouzoc'h ket pegoulz e vo. Hañval an traoù evel gant un den aet da bellvro en deus kuitet e di. en ur reiñ arrenerezh anezhañ d'e servijerion gant e labour da bep hini hag en deus gourc'hemennet ar porzhier beliañ. Belit eta, rak n'ouzoc'h ket pedañ amzer e tistroio mestr an ti, pe diouzh an abardaez, pe da hanternoz, pe da gant ar c'hilhog,